Эфирда атна яңалыклары студиядә Гөлназ Гани. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Иң мәрхәмәтле бәйрәм Алабугада игелекле эшләр марафоны узды. Менә шушы 90 яшьтәге иремне Монда тәрбияләп, дигәндәй, чистартып, бөтен җирен киендереп, ашатып, эчертеп җоткырам, Аллага шөкер. Өлкәннәрне кайгыртып, быел медицина учреждениеләрендә 600 сугыш ветераны үз сәламәтлекләрен тикшерткән.
Алабугадан, Чаллыдан да килгәннәре бар. Бер-ике кеше йөрделәр Кизнердан, Военный городоктан. Хлыстово авылындагы бассейн сәламәт яшәү рәвешен алып баручыларга янәдән үз ишекләрен ачты. Ун көн дәвам иткән инвалидлар декадасында җитәкчеләр, иганәчеләр, битараф булмаган кешеләр тарафыннан мөмкинлекләре чикле балаларны тәрбияләүче гаиләләргә 850 мең сумлык ярдәм күрсәтелгән. Ә инде декаданың соңгы көнендә, гадәт буенча, Мәдәният сараенда игелекле эшләр марафоны узды. Аның максаты, мөмкинлекләре чикле балаларга ярдәм итү. Игелекле эшләр марафоны көндезге сәгать 11-дә Мәдәният сараеның мәрмәр залында башлады. Акциядә мәктәп укучылары, студентлар, ветераннар, депутатлар, эшмәкәрләр, предприятие һәм учреждение җитәкчеләре катнашты. Әйтергә кирәк, әлеге марафон инде Алабугада 5 нче ел рәттән оештырыла. Әңгәмәдә катнашкан җитәкчеләр

Сәламәтлегебезгә ләззә итсен дип әйтәсем килә иде. Файдасы булып калган сыман. Аларга
түземлек һәм Айгөл Салих дөрес әйтте, физкультура, спорт белән бервакытта да шөгыльләнергә кирәк һәм без сезне көтеп калабыз үзебезнең спорт формаларында. Аралашу, бүләкләр тапшыру, концерт номерлары белән чиратлашып барды. Мөмкинлекләре чикле балалар үзләре дә чыгыш ясады. Марафон дүрт сәгать дәвам итте. Көн дәвамында Мәдәният сараенда ике махсус тартма торды, анда һәркем акча сала алды. Әлеге хәйрия акция шәфкатьлелек, кайгыртучанлык, башка кешенең язмышына битараф булмауны чагылдыра торган чара, ди биредә катнашучылар. Добрый сердец хватит на всех.
Без ел саен менә шундый чараларга киләбез, сөенеп киләбез. Кешеләр һәрвакыт изгелек кешеләргә тиеш дип уйлыйбыз. Без бу чара турында инде үзебезнең коллектив белән сөйләшеп, алар шушы чараны хуплап, сөенеп бүген менә килдек. Әгәр дә безнең ярдәмебез кемгәдер мөмкин кадәр булыша алса, Без бик шат булабыз. Әлбәттә, бу э, мероприятиеләрдә безнең депутатларыбызга, безнең җитәкчеләребезгә э, катнашу тагын да мөһим, чөнки э, дөньяның көчле кешеләре шушы мохтаҗ кешеләргә ярдәм итмәсә, кем ярдәм итәр? Безнең өчен шушы марафонда катнашу аеруча бер аеруча бер мөһим бер эш дип саныйбыз һәм ул безнең җылылык әз генә дә булса шушы гаиләләргә барып җитсә, без инде бик шат. Барлыгы марафон кысаларында Алабуга хәйрия эшләре мөмкинлекләре чикләнгән балалар тәрбияләнгән 65 гаиләгә ярдәм итте, аларга бүләкләр,

Марафон мөмкинлекләре чикләнгән балалар катнашында гала-концерт белән тәмамланды. Гөлназ Гайни, Ринат Гиниятов, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Ә менә мөмкинлекләре чикле булган ветераннарга ярдәмне өйләренә килеп күрсәтәләр. Сүз медицина ярдәме турында бара. Барлыгы исә быел Алабуга районында 600 дән артык сугыш ветераны Үзәк район хастаханәсендә үз сәламәтлекләрен тикшерткән. Тулы диагностика нәтиҗәләре буенча аларга медицина тикшеренүләре һәм дәвалау уздырыла. Алабуга дәвалану йортларында Бөек Ватан сугышы ветераннарын планлы диспансеризация үткәрү эшләре дәвам итә. Тикшерүнләрне 600 кеше узган инде. Алар арасында сугышта катнашучылар, Ленинград блокадасында яшәүчеләр, фашист лагерьларында тоткында булучылар, инвалидлар, тыл ветераннары. Диагностика нәтиҗәләре буенча 280 кешегә сырхауханәдә ятып дәвалану билгеләнгән. Менә шушы 90 яшьтәге иремне монда тәрбияләп, дигәндәй, чистартып, бөтен җирен киендереп, ашатып, эчертеп җаткырам. Аллага шөкер, болай инде үзен үзе хис итә, әйбәт хис итә. Үзе инде алай бер кулы да җөрмәй, уякларының бер кулы җөрмәй. Ну, инсульт булды инде. Аңар бер бер ел элек, бер ел элек булды башта. Аннан соң быел инде дүрт мәртәбә аңар инсульт булды. Анда өйдә һаман да берничә көн тәрбияләгәч, инде аны бүлнискә салдылар, ветераннар бүлмәсенә. Рәхмәт аңар, менә шушы ветераннар бүлмәсенә салганга мин бик сөенәм, шундый тәрбия белән тәрбиялиләр врачлар. Чирем куәтләнде. Исемен әйт.
Күзем дә начар күрә башлады. Памятым да бетә башлады, колагым да ишетми башлады. Шулай итеп, вынужден булдым керергә. Карыйлар бик яхшы карыйлар, бик яхшы ашаталар, рәхмәт. Каршымда егырып кына йөриләр бөтенесе. Бик тәмле ашаталар. Инде күпме торып булыр, белмим даже. Туксанны үттем инде. Район үзәк хастаханәсендә ветераннар өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Шифаханәдә ветераннар өчен югары уңайлыклары булган алты бүлмә билгеләнгән. Әлфинә Хуҗина, Екатерина Никанорова, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары.
Россиядә минималь хезмәт хакы күләме дә билгеләнде. Киләсе елның беренче гыйнварыннан ул 850 сумга арта. Моңа бәйле закон проектын Дәүләт Думасы депутатлары икенче укылышта кабул итте. Аның нигезендә, ел башыннан минималь хезмәт хакы унике мең 130 сум тәшкил итәчәк. Быелның беренче гыйнварында ул унбер мең 280 сум тәшкил иткән булган. Ә менә рәсәилләрнең минималь хезмәт хакы күләменә карата үз фикерләре. Алар аның гадел күләмен атый.

Алабуга районының Хлыйстов авылында бассейн янәдән эшли башлады. Исегезгә төшерәбез, ул ике атнага ябылып торган иде. Бу вакыт эчендә биредә фильтрларда комны һәм тозны алыштыру буенча ремонт эшләре башкарылды. Моның өчен 115 мең сум акча сарыф иттеләр. Тулырак, алдагы сюжетыбызда. Хлыстово бассейны янәдән үз ишекләрен ачты. Биредә ремонт эшләре тәмамланды, алар ике атнага сузылган иде. Алыштырдык,
песчаный фильтр да, песок алыштырдык, 84 меңнән артыкка. И тоз алынды, 31 меңнән, 31 мең 750 сум, где то шулай инде ул. Ул тоже.

Бассейнны чистарту өчен ком кирәк булса, тоз, суны йомшарту өчен. Чөнки бассейнга су скважинадан килә һәм аның сыйфаты бик каты. Спорт корылмаларының үз акчаларына, шулай ук җирле казна средстволарына өч тоннага якын ком һәм 1200 килограмм тоз сатып алынды. Исегезгә төшерәбез, Хлыстоводагы йөзү бассейны 2015 елның февралендә ачылды. Биредә өлкәннәр һәм балалар өчен ике кәсә бар. Җитәкчелек сүзләренә караганда, йөзергә теләүчеләрнең төп агымы кич белән күзәтелә. Бирегә хәтта Чаллыдан, Удмуртиядән дә киләләр икән. Өстәвенә, бассейн мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен дә җайлаштырылган. Алабугадан, Чаллыдан да килгәннәре бар. Бер-ике кеше йөрделәр Кизнердан, Военный городоктан, Удмуртиядән, Удмуртиядән да. Аларның, потому что балаларга йөзергә бассейннары юк, зур бассейннарга кертергә ярамый җиде яшькә хәлек балаларны. Ә частный бассейннарда бәяләре бик кыйбат. Сездә бәяләр? Бәяләр бездә бәләкәй балалар белән пенсионерларга 80 сум, зурларга 100 сум көндез. Ә сауна белән зурларга 130 сум, пенсионер белән балаларга 100 сум. Бассейн иртәнге сәгать 9-дан кичке сәгать 9-га хәтлек эшли. Билгеләп үтик, бу бассейнга көненә уртача 120 кеше йөри. Гөлназ Гайнери, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Теманы дәвам итеп, хәзер унике яшьтән өлкәнрәк гражданнарга бассейнга шифаханәдән белешмә алмыйча йөрергә рөхсәт иттеләр. Россия Югары суды шундый карар чыгарган. Бу яңалык Роспотребнадзор башлангычы белән кертелде. Өлкән кешегә бассейнга барыр өчен табибтан белешмә алу мәҗбүри түгел. Эпидемиологик хәл бозылган шәһәрләр искәрмә булып тора, диелә ведомство хәбәрендә. Бассейн җитәкчеләре исә бу яңалыкны хупламады. Алар бассейнга справкасыз булмаган килеш йөрү авырулар таралуга сәбәп булачак, дип саный. Бассейнга йөрү кагыйдәсе гадиләштерелгән арада, ЮХИДИ идарәсе машина йөртү таныклыгын алуны киресенчә катлауландырырга уйлый. Киләсе елдан бу документны алу өчен имтихан бирүчеләргә күбрәк сорауларга җавап бирергә туры киләчәк. Үзгәрешләр 2020 нче елның беренче октябреннән үз көченә керә. ЮХИДИ идарәсендә исә машина йөртүчегә беренче чиратта машинаны куркынычсыз йөртү кирәк дип саныйлар. Имтиханда яңа сораулар да шул темага кагылышлы булачак. Моннан тыш, процедураны уздыруда да үзгәрешләр көтелә. Нәтиҗәдә имтиханның теоретик өлеше юл йөрү кагыйдәләре, законлылык, медицина, психология, профессиональ блок, машина йөртү куркынычсызлыгы нигезләре, техник чара җайланмалары блокларыннан торачак. Имтиханның практик өлешенә килгәндә, аны гадәттәгечә алдан билгеләнгән маршрут буенча бирү бетерелә. Шулай ук баллы системадан да баш тарту күздә тотыла. Кабатлап әйтәм, үзгәрешләр 2020 нче елның беренче октябреннән үз көченә керәчәк. Ул арада Татарстан хакимиятләре ни өчен 31 декабрьдә республикада ял булмаячагын аңлатты. Татарстан хакимияте матбугат хезмәтендә республиканың 31 декабрьдә ял көне дип игълан ителгән төбәкләргә кушылмаячагын сөйләде. Биредә Татарстан, илнең икътисадый һәм сәнәгать үзәкләренең берсе, икътисадый һәм гамәли күзлектән караганда, өстәмә ял көне ясау максатка ярашлы түгел, дип аңлаттылар. Искәртәм, 31 декабрьдә илнең берничә төбәгендә ял көне дип игълан ителде. Унынчы декабрьдә аларга Ленинград өлкәсе кушылды. Бу көннәрдә Самара губернаторы Дмитрий Азаров та бу мәсьәләнең каралачагын белдерде. Искәртеп узабыз. Дәүләт Думасына ял көнен күчерү турында закон проекты кертелгән иде, әмма депутатлар әлеге мәсьәләнең ел ахырына кадәр карап өлгерә алмаячакларын һәм аңа киләсе елда һичшиксез әйләнеп кайтачакларын белдерде. Шулай ук депутат Ярослав Нилов Яңа ел каникулларын дүрт көнгә кыскартырга чакырды, бу 31 декабрьдән 3 гыйнварга кадәр, ә калган көннәрне түләүле отпускка кертергә тәкъдим ясады. Өметсез шайтан гына бит, өметебезне өзми кала бу галлар. Утыз беренче декабрьдә, бәлки, безгә дә ял эләгер әле дигән теләктә калып, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыйк!